upon this song andikendenge okay eh to, toti here apa wakendenga nezva passion java because you have responded no eh mudare kwanzi kune hondo masoja akaenda kuhonduka uh-huh. hazviri kuti abatikana ndo basa ravo isusu tiri defense forces saka tikaona kuda kuvhiringa masini ka eh, totakura zvombo tiende kuhondo mhm. mm. ah, ibasa redu ka saka ukasheedzwa basa hazviroti wavhunduka urufu wanopedzisa chi mission have you had a, confront, a confrontation with uh, passion java ukama hwako iona passion java wakamira sei tangozi yamba batsangirana kutukana iwo ukama hwako na passion java mm, ukama wedu hausi tongoziyana about munhu ada kutenga zvinhu zvese ona kundiziyana passion akatoenda kuti mwana achida kuimbwa achikumbira achibhadhara mari achita sei mdara mdara so you saying aenda kuna timana achida kuita sei achida kuimbwa Mhm. ona ndipo pandakaziva naye dai pasina team adai ndingamuzive saka handina kukama naye ushamwari wedu mhm. wataiziyana ndiokuti akuuya chikamana a ah, ndoda ita mbiri itai so itai so ndine mari yakati mhm. ona nipa mashows athink ndozvega ufeachansi i don't think ndamboita shuwa nayo nzoigara mumba chete but pamwe pese apa yangobhatira kuti amana eh, tima tima ranga kuwadhira kuti artist akawa chirekodha nongomuti wobiga pumdera passion chichichiona madezi ayo angasangana sendi i think first song yatikamuitira nashinzo asi akati pa three years akati pa three years akati tamana atangotinamatira wakomba kuti upiwa munhu mari chamanda wazokupa mari utamana mani kunamatira mwana wese yekubhilivhisa ndokamana yakamboda akaita level sekumupfugamisa ya mhm. ndiwaida kuita matezo wani mhm. so pashoni ah, idzungu zvaro but isusu kwatikamuziyira mudhara ka angatoti down zvekudaro ona aiti unotorwa nemota yacarlos green oyo anenge studio mhm. first song yatakamuitira three years

Ah, maya mdara isatambeni basa mdara mhm. atambeni basa ende kana chinzi tikuita magimix hatimaite pabasa ona because music kuti ndisvike pana pemusic ona kuti andizive handitambiri mafanzi angu svika ipapo ende ukatotarisa kubva kwatakabva hatinombori music yedu airiri netune yacho kadaro mhm. ona ukatoona achitonetsana mustreet mdara tikatonzi ajalavhu ah, hanetsa nhingirikini tokona kuzotaurana bati zvine zviri zvechokwadi mhm. ona but hatiite tumagame chokuti ndonzi ndobhadharwa mari Mm-hmm. ndotanga kutamba nemafeelings evanhu amaya man but would you want to work with, uh, with uh, passion why, why, why passion akatargeta yoku kuvinga pavanhu vese kutangana kudhisana newe why anotanga nini mdara mm-hmm. akatanga nano kawanda recently andakati mutunga wingidi anodaira ona anotuka vanhu vese ofuichi vamwani bvacho haisusu hatikwanzoita sei ngatimuignoe on but ukaignwa benzi vava chibenzi ropinda padheni rotakura mwana atanga kumhanya naye ubva kuti musiyai benzi ari kupenga vanhu vese havasi vese vanotolarita zvinhu zvaanoita mhm. ende iye handakataurira namaititi kuti ndini ndakatageta colors uye ndaizoti achadaira ndaida kupusha song yajamaster Mm-hmm. saka inini handisi mumagemu naye mm-hmm. but would you want to work with him outside these issues that are going on would you want to work with him as long as kana chiita music ichienda paplatform pangu mm-hmm. kuda kuti ndoita music inonzi iri kuenda pachano yapazvonjava kuti vapfanha vese vanoita nawo zvinhu yese music kurekodwa no skid yese yanaroki ndeyapashon mhm. waona ende pashon wacho mukazongonzi after three four days anongochinja artist ani munhu anenge akufamba naye mhm. zvichika kuti marights emusic yese iyi anosara inani mhm. ini ndikwanisa kushanda naye as long as kana chinhu ndikuita basa rinoenda papeji vangu rinoenda pa channel yangu ona because kana chikwanisa kuvhara ini ndiri mupenyu ka ko vana vangu anozovaita sei vakuda kuti amdhara ah, mdhara uda kamboimba so gore rakati penyu ona chimotipai something mm -hmm. so the only way andikwanisa kushanda naye ndeyekuti basa rinenge chienda pachi paplatform pangu ona chimboshedzai mfana yangu ipatsa mutarise izvinizvi ona hazvibatsira kuti ya zvisingaiti wona akatengerwa motikari yakanaka anonjavaya muziva eh. mota nedzemapicture dzinganiko mota dzimwe dzine chipuwa vanhu vatorwa mapicture padzogumira mapicture mira mbanditi wati iwewe mota nedzemapicture kuti wati eh, inongopresentwa ipapo and then it's taken away ango lepa tona vana motikari yavo here banditi ipi pombi yakabuda eh. ane bmw yainayo yakudhara kwete mota yakabuda yajava anomubvira akafamba naye mhm. ona but mfana munhu wekuti anenge ari loya ona kuti zvinhu zvake vapana wekuti vapana kutsvaga ona vanotorwa advantage asi munhu akambotengerwa mota mudhara mukanatsoina chifamba hmm, dzingani mudhara dzinopedzisira kuona muswe mapicture uyu mhm. haufa ukadziona futi so ini ndongofunga kuti munhu eh, handifunga kuti anonhu ada kusimudzira ona pashoni ndofunga da kunzi eh, pamwe hama dzake dzikambotaura nesu ndofunga mveso aida kuimba ona pazvakaramba because ukatarisa pamusic video right zvafanira song yakabudisa ijalav yemsuno mhm. aitonge ndiye jalav ona akabudisa video naruki ruko chaito chadzobuda na kofi iye iye ndiye otonge ndiye mwana kofi ona so asi kuziva kuti ada kupusha vanhu iri kuti akushandisa vanhu kuzvipusha ona mhm. because kana uchikuda kundisponsor uda kundisimbisa ona kuye udaita main active pachinhu changu sei mhm. so pane zvinhu tu mudhara mhm. ona anofanira kutaura kuti akudaita sei akudaita dj kali here ari kuda kungonzi ari kubatsira vapfana here because haisi charity ka amwe munhu ndakanzwa mataura dj towers hanzi charity inoitwa ana roki roki haasi kuitwa charity mudhara ari kushanda haasi kubatsirwa mudhara ona akutoimba kuimba ndokubasa kwake but iwewe na, na passion java pane pamakambopesana here paunyatsa kuti apa ndo pari kutangira nyaya yedu apa zvese izvi zvakuitika zvakuitika but nyaya iri kutangira apa apa pa 3 dollars here paipa yekudhara kana kutiapa ndatomusimbiswa kati kuti wemunhu wamwari unoziva mune respect uh-huh. but handina pandakambonzi ndakapesana ye kana kutukana naye until aita sei auya achitaura zvinhu zvisiri izvo mhm. ona auya achitaura zvinhu zvisiri izvo zviya zvekuda kufadza vanhu zviya zviya kuti unenge uchifadza vanhu paintaneti ona uchitaura zvekupenga asi inini unenge uchindifonera everyday unenge uchidei anokufonera java dara iphone 13 eh, inopinda mubudzi series aifona direct kubva kuamerica anenge achidei ah vanotyisa ukadaira manje ah, magan voice saka ukadaira unowana black magic atitobate foni yake mhm. ukafonerwa navanhu vakadaro iwe ungati munhu ari kutuka pafaceebook ari kutuka kwese ukobva ona achikufonera unodaira kuti uite sei mhm. sekufunga kwako paari kufona ari kudei Ah, uona mfeso ya zvaanoita mdara zvaanoita nawo fana kawanda akakutuka iwo zvafana pakatuka jinimbi ari kudubai anomhanya kuya kuzimbabwe vamhanya kudomboshawa mdara sori mdara chichichiona zvazvapera ka but kuvanhu azonotaura kuti chii akumbira regerero saka zvaanoita anotuka artist utanzwa kuti ah artist uyo atadhaunoona paanotuka maipanangupa 500